Нӕ фыдӕлтӕ рагон уӕзӕг Ирыстон канд ӕмбисонд рӕсугъд зӕхх нӕу, фӕлӕ у алӕмӕты сусӕгдзинӕдтӕй дзаг хӕххон бӕстӕ. Уӕларвон фарнмӕ зӕххон кад кӕмӕ хъӕр кодтой хохӕй быдырмӕ. Ӕмӕ ма суанг абон онг кӕм хӕццӕ кӕны ирон лӕджы зӕрдӕмӕ сӕ ӕвӕджиау тых ӕмӕ хъарм, ӕмӕ уыцы хъарм лӕгӕн мады хъӕбысау кӕм у. Уыимӕ рагзамантӕй фӕстӕмӕ Ирыстон хуыдтой табуйаг зӕхх, зӕдты бадӕн. Кувӕг адӕм уыдысты нӕ рагфыдӕлтӕ, ӕмӕ сӕ уымӕн ӕрцӕрын кодта ацы ӕрдхӕрӕны куывддон бынӕтты Хуыцау. Ацы зӕххыл фӕлтӕрӕй-фӕлтӕрмӕ нӕзӕдынгӕс фыдӕлтӕ фӕхастой Хуыцауӕй сын лӕвӕрд ӕмбисонды куырыхон, арф мидисджын царды ӕмӕ кувыны ӕгъдӕуттӕ. Лӕджы Хуыцау раз рӕдийын чи нӕ уагъта, йӕ удвар нын сыгъдӕгӕй чи хъахъхъӕдта, йӕ монон культурӕ, йӕ уӕздандзинад ын хъӕздыгдӕр ӕмӕ бӕрзонддӕр чи кодта. Афтӕ цардысты ирон адӕмы нозты дӕргъы, уымӕн ӕмӕ бӕлвырд зыд кодтой, ацы дуне дзӕгъӕл кӕй нӕу, уӕлӕрвтӕй зӕххон адӕммӕ кӕй ис цӕстдарджытӕ, кӕй ис сӕ алфылмлай дунейы сыгъдӕг тыхтӕ ӕмӕ хӕрам тыхтӕ, кӕй зоны ӕмӕ уыны лӕгӕн йӕ алы къахдзӕф, алы хъуыды дӕр, Хуыцау. Уымӕ гӕсгӕ нӕ фыдӕлтӕ хиуылхӕст уыдысты, ӕфсӕрмы кодтой ӕрвон цӕрджытӕй ӕмӕ сыл сӕхи фӕдзӕхстой. архайдтой сыгъдӕг ӕнӕтӕригъӕд уӕвын ӕмӕ ӕнӕзӕгъинӕгты фӕндиаг ма фӕуын. Кӕддӕр нӕртон адӕм уыдысты ӕмвынг ӕмӕ ӕмзонд зӕдтӕ ӕмӕ дауджытимӕ, фӕлӕ ма суанг абон дӕр иуӕй-иу ӕвзӕрст лӕгтӕм зӕдтӕ ӕргом сӕхӕдӕг рацӕуынц ӕмӕ сын бабар кӕнынц сӕ уынаффӕтӕ адӕммӕ фӕхӕццӕ кӕнын. Кӕмӕндӕр та вӕййы лӕвӕрд фадат бафтын ӕндӕр дунетӕм. Дӕнцӕгӕн уын ӕрхӕсдзыстӕм ӕртӕ ӕвдисӕнады. Ирыстоны зындгонд у Годжысаты Любӕйы рухс ном. Уымӕн бантыст фӕстӕмӕ ӕрыздӕхын ӕцӕг дунейӕ. Ӕмӕ ма йын зӕххыл фӕцӕрынӕн Хуыцау цы цыппӕрдӕс азы радта, уыцы рӕстӕджы мидӕг уый ӕвӕллайгӕйӕ ӕххӕст кодта Йесо Чырыстийы ныстуан, кӕцы йын бафӕдзӕхста дзурын адӕмӕн, кӕй сӕ хъӕуы ӕнӕмӕнг зӕрдиагӕй кувын ӕмӕ хатыр курын сӕ рӕдыдты тыххӕй. Бирӕгъимӕ цы иуд дӕр ӕмӕ иум амардтӕн.

Ӕмӕ зӕхмӕ куы кастӕн, уӕд уый мӕн ацы зӕххы хуызӕн нӕ уыди, мӕнӕ Келсоблиусы зӕххы хуызӕн, фӕлӕ бынтондӕр зӕхх уыди. Цъӕх-цъӕхид кӕрдӕг нӕ, ӕмӕ мӕнӕ быдыртӕ куы бахуым кӕныс, мӕ иудоныл кӕрдӕг куы рзайы, дзыхъхъытӕ, къуыппытӕ, тынг ӕвзӕр фӕндаг дзы нӕ уыди вообще дӕр. Афтӕмӕй мӕ иууыл фӕцӕуын хъуыди мӕн размӕ кӕдӕмдӕр, не зыдтон, кӕдӕм цӕуын, иу. Мах кӕдӕм бацӕуӕм, мӕрдты дуар иу сау у, Сатӕг сӕ уыд. Байгомимӕ мидӕг бахызтӕн. Ӕркастӕн мӕнӕ дзы кресло, ӕмӕ дын креслойы бады паддзах. Ӕз ӕй куы базыдтон, айзӕн Хуыцау у. Уӕд мӕ дзыджы астӕр нал уыдтӕн. Мӕ иудзӕвгар куы рауад, уӕд мын афтӕ бакодта,

уӕд уын Хуыцау хатыр кӕндзӕни, куы нӕ куват, куыд ӕмбал афтӕ мӕ уӕтӕригъӕдтыл куы нӕ сӕттат, уӕд уе сӕфт у, мӕнӕ, дам, стъолмӕ ме ӕфтар самыдта, мӕнӕ, дам, уже былӕй хаугӕ кӕнут, уже, дам, уе сӕфт ӕрцыди. Ӕмӕ, да, мӕ, дам, уӕ рагфыдӕлтӕ, дам, сымахӕн ахӕм кувӕг уыдысты, ахӕм кувӕг, тынг кувӕг адӕм, дам, уыдысты уӕ рагфыдӕлтӕ. Ӕмӕ, дам, Стыр Хуыцауимӕ комкоммӕ, дам, йемӕ дзырдтой, дам, сын тынг ӕххуыс кодта, фӕлӕ, дам, мӕнӕ йӕ адӕм чи сты, уыдон ӕппындӕр ницуал ӕмбарынц. Кувгӕ, дам, тынг кӕнут карз нозтӕй. Карз нозтӕй, дам, Хуыцауы ном куыннӕ арат, афтӕ, дам, бакӕнут. Мӕ, дам, мӕнӕ ам цыдӕриддӕр фехъусай ӕмӕ цыдӕриддӕр фенай, уыдон, дам, дӕр хъуамӕ дзурай адӕмӕн. Ӕмӕ мӕм Рӕфтӕ сӕрра зылдта. Мӕ уодӕй афтӕ нӕм и. Аудтон ӕмӕ мӕн афтӕ мысмӕ ток ныццавта. Афтӕ фӕдӕн випадӕй ахӕм хъарм, стӕй уарзондзинад, хъармдзинад афтӕ Яхамед мӕм дзы ӕрбацыди. Уый, дам, ӕз Чырысти Дӕуыл ахӕм хӕс вӕрын, ӕмӕ, дам, ды хъуамӕ адӕмӕн дзурай, цыдӕриддӕр фехъусай мӕ фена йодон. Уымӕй диссагдӕр фембӕлд уӕларвон сыгъдӕг цӕрджытимӕ ма уыдис ноджыдӕр иу ирон лӕппуйӕн ӕвддӕс азы размӕ. Уый нӕдӕр фынӕй уыдис, нӕдӕр мӕлгӕ акодта, фӕлӕ афтӕмӕй бафтыд зӕдты размӕ ӕмӕ цы федта ӕмӕ фехъуыста, уый йӕ зӕрдӕ нал хицӕн кӕны. Уӕд лӕппуйыл цыдис ӕрмӕст дӕс азы. Ӕмӕ, хъыгагӕн, куы радзырдта, цытӕ федта, уыдон хӕдзары уӕдыл нӕ баууӕндыдысты, йӕ фарсмӕ нӕ разынд чи йӕ бамбӕрстаид, ахӕм адӕймаг. Ӕмӕ уыцы боны хабӕрттӕ уый фӕстӕ бирӕ азты никӕмӕн уал хъӕр кодта. Суанг абон дӕр ӕй нӕ фӕнды йӕхи ӕргом кӕнын, ӕмӕ йӕ уымӕ гӕсгӕ мах хӕстӕг не вдисӕм. Фӕлӕ нын цы радзырдта, уыдонмӕ уӕ бон у байхъусын. Лӕппу райгуырд ирон бинонты хсӕн, фӕлӕ хъомыл кодта Уӕрӕсейы горӕттӕй иуы. Нӕ зыдта ирон ӕвзаг, уыдис ын уырыссаг ном. Афтӕмӕй йӕ иу бон йӕ фыд ӕрласта Ирыстонмӕ ӕмӕ йӕ акодта Хъӕрмыдонмӕ. Уый уыдис дыууӕ мин фыццӕгӕм азы. Фыд йе мбылдтимӕ арты фарсмӕ бадтысты, лӕппу иунӕгӕй ацыд фӕсфӕд ран агурынмӕ, мӕ афтӕмӕй бафтыд къӕйдуртӕ ӕхгӕд фӕзуатмӕ. Куыд рабӕрӕг кодта лӕппу фӕстӕдӕр, куы схъомыл ис, уӕд, афтӕмӕй уым кӕддӕр уыдис авд дзуары рагон кувӕндон. Уыцы ранмӕ бацӕугӕйӕ лӕппу федта ӕмбисонды ныв. Кӕсын ма абу, зӕгъис, ӕмӕ афтӕ ӕртӕфынгӕ. Стыр фынгтӕ. Мӕнӕ де рцавӕрты сты, ахӕм не сты. Гыццылты не сты, фӕлӕ мӕнӕ иувӕццӕгӕн чъал фылд, ну, мӕнӕ фӕзуат иу, наверное, метр с половиной на метр с половиной уыд. Ахӕм стыр тыгъд сты. Бӕзджын ӕмӕ Алырдыгӕй дӕр дзы уыди нывӕфтыд. Мӕнӕ ахӕм лӕгтӕ бадынц авд лӕджы. Табу сӕхицӕн, мӕнӕ богалтӕ, мӕ галтӕ, мӕнӕ ахӕмтӕ уыдысты мӕ диссаг, мӕнӕ ну мӕнӕ богалтӕ куыд сты мӕнӕ ахӕмтӕ. Боцъотӕ. Сӕ сӕргӕхц дӕсты мӕ мӕнӕ Ахӕм дзыкку косичкӕйы хуызӕн. Мӕнӕ ныхасы бӕсты причина. Табу йӕхи Сӕнгуладжыры ком. Изӕй куы ауыдтон, уӕд мыл мӕ фыдӕн ма дзырдтон, зӕн, мӕнӕй уый у. Уыдин-быди мӕнӕ йӕ ком ӕрбакаст, мӕнӕ йӕ, мӕнӕ, ну, цӕсгом афтӕ нӕ, ну, фӕлӕ Мӕнӕ йӕ гуыр цы йас уыди, уыдон дӕр афтӕ уыдысты иууылдӕр. Уӕлӕдарӕстау уыди, мӕнӕ аланты куыд ныв кӕнынц. Хистӕрӕй бадти ахӕм лӕг, йӕ цӕст фхӕрд уыди. Йӕ цӕст фхӕрд мӕ йӕ цуры та зындзыдӕр стыр гӕды у, гӕдыйы хуызӕн. Фӕлӕ гӕдыйы стырдӕр уыди. Мӕ-иу фынгы цур нӕ бадти, фӕлӕ афтӕ йӕ фӕстӕмӕ, йӕ фӕстӕ радзбац кодта. Йе рцӕн дардӕй куы бакӕсай, Уыцы-ма мын фсымӕртӕ сты. Ӕмбисонды лӕгтӕ бацамыдтой лӕппуйӕн сӕхи. Уыдон уыдысты Фсати, Лӕгты Зуар, Уасилла, Донбеттыр, Майрӕм, Аларды ӕмӕ Барастыр.
Фылдӕр дзырдта мыдыл Уастырджи. Уый-иу дзырдта, дам, сомбон лӕг уыдзынӕн. Ма, дам, фӕндаггонӕй бацонӕй, дам, иуылдӕр мӕнмӕ хауд, сымах. Ӕмӕ, дам, рдигӕ ма бакӕ. Хъулон лӕгӕн, дам, йӕ цард мӕлӕты фӕндаг у. Йӕ ранг, йӕ мӕнӕ, дам, куы райгуырдтӕ, ӕмӕ, дам, дӕ мӕлӕты бонмӕ, уый, дам, дӕ мӕлӕт фӕндаг у. Ӕмӕ зӕгъӕм, та куыд бамбаргӕ у? Ӕмӕ, дам, сомбон, дам, Барастыры цур куы лӕууай, ӕмӕ дын ӕминон афтӕ исхуыдта. Фарс куы дӕтта, уӕд хъуамӕ йын хъӕбатырӕй сдуап кӕнай.
Лӕппуйы тӕмӕссаг фембӕлд уӕларвон цӕрджытимӕ ахаста цалдӕр сахаты. Уыцы рӕстӕджы мидӕг ын уыдон, фыццаджыдӕр, базонын кодтой ирон ӕвзаг, Йемӕ, иронау ныхасгӕнгӕйӕ ӕмӕ йын рагон дзырдты мидис амонгӕйӕ. Йӕ зӕрдыл ын бадарын кодтой тынг бирӕ зонындзинӕдтӕ ирон адӕмы истори ӕмӕ ӕгъдӕутты тыххӕй. Дӕ сазыкгон лӕппу, уӕлдайдӕр та ӕндӕр адӕмы хсӕн цӕргӕйӕ, уыцы ӕгъдӕуттӕ никуы федта ӕмӕ сӕ не мбӕрста. Фӕлӕ йын сӕ куыд бацамыдтой, афтӕ сӕ бахъуыды кодта, ӕмӕ цалдӕр азы фӕстӕ куы рахъомыл ис Ирыстонмӕ куы рцыди, уӕд бацагуырдта дӕргъӕвсы кадджын зӕронд лӕгты ӕмӕ уыдонимӕ фыдӕлты гъдӕуттыл дзургӕйӕ бамбӕрста, ӕрвон цӕрджытӕ йын цы рагон ӕгъдӕутты кой кодтой, уыдон абон дӕр кӕй зонынц ирон адӕм, фыдӕй-фыртмӕ дӕтгӕйӕ сӕ ӕнусты сӕрты кӕй ӕрхӕццӕ кодтой абон дугмӕ. Уыцы гъдӕуттӕ хуымӕтӕг кӕй не сты, кӕцӕй сывӕрд арф мидис ӕмӕ сӕ ӕнӕмӕнг ирон адӕм ӕххӕст кӕй хъуамӕ кӕной, уый йын фидарӕй фӕдзӕхста Хуыцауы минӕвар Лӕгты Зуар. Нӕй, дам, дин ивын. Стӕй дзырдтой кувӕндӕтты тыххӕй. Иулӕ, дам, уын сты кӕлыддзаг. Кувӕндӕттӕ, дам, фӕстӕмӕ самайын скӕнут. Ӕмӕ, дам, уыдонмӕ кувут. Дурӕттӕм ӕндӕрдӕм дзы куыназ ницуал баззад. Ирӕттӕм, дам, уыди иртӕ кувӕндоны вазыгджын кувӕндӕттӕ. Реком, Галгабуры ӕмӕ Таранджелосы, дам, уыдон бахъахъхъӕнут. Ӕмӕ дзы иу йӕ рмахӕй нӕ адихи. Таранджелос тырсыгом, уый уызӕй махмӕ хаугӕ дӕр нал кӕны, уадзгӕ дӕр дзы никӕйуал кӕнынц мӕ Стӕй дзырдтой афтӕ: сымахӕн, дам, ныууагътам ӕнусы бар, лӕугӕ ездур, ма, дам, кувгӕ кӕнут, кургӕ ма кӕнут. Ма, сымах мах аккаг не стут, ма, фӕлӕ сымахӕн мах лӕггад кӕнӕм, ма кодтам, ма нын ахӕм бар ныууагътам. Кӕм ма и ахӕм дамгъдау, кӕцы адӕм? Никӕмӕ. Ӕрбацӕут, дам, мӕ бынмӕ, ма, дам, Маммӕ фӕкувут, ӕви, дам, Георгимӕ фӕкувут, канд, дам, сымах, фӕлӕ махдырдӕм ӕм ӕмбарут. Кӕд, дам, чырыстон дин хӕссут, уӕд, дам, чырыстон дин хӕссут, мауал махмӕ, дам, мауал цӕут. Кӕд, дам, назут, уӕд назгӕ кӕнут, мах ном марут. Уый тыххӕй мӕ, дам, карз нозты гаджидаутӕ ӕмӕ ситтӕ дӕлзӕхӕн, дам, лӕггад кӕнынц, мӕ, дам, уым уыдонӕй, уыдонӕн, дам, дӕттын тых. Дзырдтой, цӕмӕй мидӕмӕ кувӕндон ма дӕм хуыссут, цагъауты, чырыстон мадзӕлттӕ мидӕмӕ ма хуыссут. Майрӕм та иу афтӕ дзырдта, мӕнӕй та дзы ӕппын диссаг рауади. Лӕгӕй сылгоймаг куыд скодтат уый? Мӕ разӕгъгӕ, ей, еуд дӕр нӕ зыдтон. Майрӕм, мады майрӕм, е Хуыцӕутты Хуыцау зыдтон, Святой Георгий зыдтон, йе рмады майрӕмфсати йе дӕс азы сывӕллон уыдтӕн мӕ сӕ нӕ зыдтон. Иувӕстӕ ӕй бамбӕрстон. Мӕ йыл дзырдта афтӕ, ӕз дам майрӕм дӕн, сывӕллон сылгоймаджы хуызӕн дам дӕм кӕсын, зӕгъынмӕ. Уӕдӕ дам мӕ мады майрӕм цӕмӕ хонут? Кӕнӕ дам кувут чырыстон мады майрӕммӕ, кӕнӕ дам ыллон Майрӕммӕ. Стӕй ма цы дзырдтой, уый кувӕндонмӕ куы цӕуай, хъуамӕ ма рходарай. Авд боны кӕнӕ ӕртӕ боны. Ӕмӕ мархосӕй мидӕг уыди уый мӕнӕ нӕфыццаг махыр, карк дӕр махыр, каркӕс дӕр иттӕргонд уыди уый дӕр махыр. Бирӕ та кувӕндонмӕ сӕ итхӕй дам нӕ фӕцух, зоныс, итхӕмӕ кӕмӕ дам амал нывы рты фырсг скӕнын, рты къӕбыр скӕнын, дам, мынӕм нӕ фӕцуынынц. Уый, дам, сӕрат нӕу. Бацу-ма, дам, дӕ дыууӕ къухы, ргоммӕ, дам, уылымӕз дармӕ, дам, ску. Фӕлӕ, дам, ма кусу, ма, ма кӕмӕ, дам, хъус. Минӕвар, дам, дӕ нӕ хъӕуы. Мах ӕхсӕн, дам, минӕвар нӕ хъӕуы. Фӕстӕдӕр лӕппу куыд бамбӕрста, афтӕмӕй Иры кадджын ӕфцуары уыцы бон бадтысты тӕрхоны. Ныхас кодтой ирон адӕмы дарддӕры хъысмӕтыл. Лӕппу фӕсив дисӕн куыд мӕстджынӕй дзырдтой уыдон абоны ӕнӕгъдау цардыл. Ды нӕ дӕ фыццаг ӕмӕ фӕстаг дзырдтой зӕдтӕ лӕппуйӕн, кӕмӕн ӕргом кӕнӕм нӕхи ӕмӕ кӕмӕн амонӕм, куыд фӕхуыздӕр кӕнӕн ис Ирыстоны фидӕн. Фӕлӕ Сымахы гӕды фӕндагыл ныллӕууыдыстут, нозт уӕ сафы. Фервӕзӕн уын ис ӕрмӕст уӕ фыдӕлты фарны мӕгъдау куы раздӕхат, уӕд. Уе взаг, дины мӕгъдау куы фесӕфат, уӕд уын сомбон нӕй, зӕгъгӕ.
Сӕфтфӕндаг, дам, мыдӕйдзаг у, ӕмӕ дам ацыдыстут сӕфтфӕндагыл. Омӕ, дам, уӕ кӕрӕ фӕстӕмӕ здахын, дам, уӕ нӕ фӕнды, уый тыххӕй мӕ, дам, зын у цӕрын, лонг, дам, мӕ гӕсгӕ зын, дам, у. Фӕлӕ нӕм уӕ фарн ӕмӕ уӕ кад чи здӕхдзӕн, ӕрмӕст, дам, ӕгъдаумӕ гӕсгӕ куы цӕрат. Русы фӕтктӕ алчидӕр зоны. Ома ӕз мӕнӕ бирӕтӕн мӕнӕ хистӕрты раз дӕр куы бадтӕн мӕ сын, куы мӕнӕ уыдонимӕ, уыдоны куы фарстон, джы мӕнӕ карз нозтӕй кувын ис, мӕ дзырдтой нӕ. Фӕлӕ уӕддӕр нызтой. Уӕ бӕллӕх, дам, ма сӕ мидӕг иу зоныс, сывӕллон, дам, куы раззаудӕй, дзуапп хъӕуы. Ацы минӕварыл фарстан дандӕрӕй хъӕуы дзуапп, ӕмӕ дам хистӕр лӕгмӕ дам куы бауайым, куы бафӕрсы. Ацы фарста мын дзуапп рад уыд, ын фӕзӕгъа афтӕ, мӕ фыдӕлты афтӕ куывтой, ма дам ӕз дӕр афтӕ кӕн. Мӕ сывӕллонӕн уый ницы у. Ма дам уый тыххӕй дам уын лидзынц иннӕ динтӕм. Нӕй дам уын чиныг, мӕ чиныг дӕр дам уӕ раздӕр нӕ хъуыди. Раздӕр дам иуылдӕр уыдыстут хӕстон дӕр, куырыхон дӕр мӕ кувӕг дӕр. Уӕ алыдӕр. Ӕмӕ, дам, уӕ чиныг никуы хъуыди.
Ӕрыгон цӕрджытӕ бафӕдзӕхстой лӕппуйӕн аивын йӕ уырыссаг ном иронӕй, мыггаг дӕр фыссын иронау ӕмӕ дарын хъуырыл ахӕм хъахъхъӕнӕн дзаума. Уыцы ӕвӕджиауы фембӕлды хабӕрттӕ лӕппу ныр цалдӕр азы дӕргъы ӕвӕллайгӕ дзуры чи лыууӕнды, уыдонӕн. Ӕмӕ куыд хорз уаид, Ӕрвон цӕрджыты ныстуантӕ махӕй алчидӕр арф йӕ зӕрдӕмӕ куы расидт ӕмӕ не ппӕт дӕр куы мбариккам. Зӕххон царды сӕйраг нысан бирӕ мулк скӕнын ӕмӕ стыр бынат ӕрцахсын кӕй нӕу. Фӕлӕ рагон ирон кадджытӕ куыд дзурынц, афтӕмӕй Хуыцау кӕй ӕрвыста ацы мӕнг дунемӕ адӕймаджы уазӕгуаты, цӕмӕй зӕххыл цӕргӕйӕ йӕхи ӕцӕг дунемӕ бацӕттӕ кӕна, Хуыцауы размӕ сыгъдӕгӕй бацӕуын бафӕраза. Алы адӕймаг дӕр хорзмӕ ӕвзӕр ӕвзаргӕйӕ, йӕхи куыд равдисы йӕ зӕххон царды мидӕг, уымӕ гӕсгӕ йын ӕцӕг дунейы Хуыцау кӕнӕ кад скӕны,